जय मिथिला जय जानकी मिथिलांचल मे मधुश्रावणी पूजे के तरीका पहिल दिन का जे पंचमी दिन होइ छै ओकर हम देने छी लिंक डिस्क्रिप्शन मे दऽ देब और आइ हम टेमी के विधि लऽ के एलहुँ हँ जे तृतीया दिन होइ छै अंतिम दिन जे विसर्जन होइ छै ओहि दिन केना की की होइ छै विधि से सब हम लऽ के एलहुँ हँ तऽ चलू वीडियो शुरू करै छी तऽ टेमी दिन या तृतीया दिन अन्तिम दिन जे किछु विधि होइ छै से पहिल दिन जकाँ होइ छै बेसी विधि पहिल दिन जे अहाँके होइए ओकर हम वीडियो देने छी अहाँ देख लेब कि अरिपन केना पड़ै छै कतऽ की सजायल जाइ छै आओर सब भगवानके ओनाही पूजा होइ छै ओही मन्त्रके साथ ओ हम वीडियो देने छी तऽ आइ हम अन्तिम दिनक दे रहल छी तऽ ओ सब पूजा विधि अहाँ ओहिना कऽ लेब आओर मधुश्रावणीसँ एक दिन पहिने कथा समाप्त भेलाके बाद कलश छोड़ि सब देवताके विसर्जन भऽ जेतनि पहिलुका अरिपन पात पूरा हटाकऽ आओर हुनका सबके विसर्जन कऽ देबनि आओर फेरसँ पहिने जकाँ सब ओरियान सेहो हेतै फेरसँ अरिपन पड़तै फेरसँ सब किछु भगवानके पूजा हेतनि तऽ ई हेतै अन्तिम दिन लेकिन तृतीयासँ एक दिन पहिने सब किछु हटा देल जेतै आओर एहि दिन वरक उपस्थिति आवश्यक रहै छै वर एक दिन पहिने अबै छथि गौरी सभ लऽ कऽ आओर हुनकर परिछन होइ छनि मधुश्रावणी दिन पञ्चमी दिन जकाँ सभटा पूजा सभ हेतनि आइ वर नव वस्त्र पहिरता कनियो नव वस्त्र कनिया तऽ सभ दिन पहिरै छथिन वरो नव वस्त्र पहिरता पाग दुपट्टा रखता कनियाके पीठ पर हाथ रखने पाछूमे बैसल रहता आइ लिलीके तेरहटा लिली मौनी सेहो उत्सर्जित हेतनि जाहि लिली मौनीमे रहतै किछु किछु समान सब जेनाकि बड़की अराची दैक्षिणी लौङ्ग ललका तथा करिका सूत दूटा बन एकटा एक लाल आओर दोसर एना ककबा नव पीयर कपड़ासँ बान्हल एकटा डोका जकर उपर सिन्दूर काजर लागल रहतै मतलब किछु किछु नहियो रहतै लेकिन किछु किछु सामान जरूरी छै एना कऽ कऽ जते शृंगारक चीज सब रहतै से सब अइ लिली मुनीमे अहाँ राखब किछु बढ़ाइयो सकै छी लिपस्टिक तिपस्टिक अगर दै के मोन हुअ तऽ ओहो सब दऽ सकै छी आओर पबनैतिन गौरीके चूड़ा दही लाबा औकरी आम कटहर केरा लताम ई सब देथिन पनपथिया उत्सर्जित करथिन तऽ पनपथियामे ई सब राखल जेतै चूड़ा दही लाबा अँकुरी आम कटहर केरा लताम फल सभ चूड़ा दही चीनी ई सभ जते मिठाइ सभ आओर किछु देबऽ चाहै छै तऽ पान पथियामे रहतै ओहो सभ उत्सर्जित हेतै जे गौड़ीके जे चढ़ेथिन आओर पूजा सम्पन्न भेलाके बाद तीन बेर बुनि बीनी सुनथिन आओर फेर श्रीकर राजाके कथा सुनथिन तखन गणेश जी द्वारा सुहाग मथबाक कथा सेहो सुनथिन तखन आम बेल तथा नीम तीनू काठमे बामा हाथे पकड़ि कऽ बामा जाँघ तर राखि लेथिन ताहिमे रहतै धान धन्नी तथा पानि जकरा कि मथैत रहथिन बीच बीचमे कथा सुनैत काल बीच बीचमे ओकरा मथैत रहथिन कथा समाप्त भेला पर पुनः एक बेर बीनी सुनथिन जेठ छोट अनुसार सब गोटा अहिबके बामा हाथसँ तामासँ बाहर कऽ कऽ धन आ धन्नीके सोहाग देथिन आइ बरक हाथे कनियाँके सिन्दुरदान हेतनि जेना बिआह दिन भेल छलनि तेना फेरसँ आइ हेतनि आओर ओकरा बाद टेमी देल जेतै चलू टेमी देबाके सामग्री आओर विधि बताबै छी जाहिमे रहत एकटा सरबा टेमी रहत पाँच गो आरतक पात सात गो आओर पान सात गो फेर सरबामे जे घी रहत ओहिमे टेमी भिजाएल जाएत बर अपन दुनू हाथमे एकटा एकटा पान आओर एकटा एकटा आरतक पात लेताह पानके पात तरमे आ ऊपरसँ आरतक पात राखि कऽ कनियाँके दुनू आँखिके झपता ई दू टा पानक पात आ दू टा आरतक पात बरके हाथमे रहतै आ बिधकरी बीचमे भूर कऽ लेथिन बिधकरीके पास पाँच टा पानक पात आ पाँच टा आरतक पात बचि जेतनि सात सात टा रहतै दुनू तऽ दू टा बर लऽ लेथिन आ पाँच पाँच टा बचि जेतनि बिधकरीके पास तऽ बिधकरी ओहि दुनूमे बीचमे भूर कऽ लेथिन बिधकरी एहि दुनू पानक पात आओर आरतक पातके मतलब पाँचो आरतक आओर पानक पातके कनियाँके दुनू ठेहुन एगो बामा हाथक लुलुआ आओर दुनू पयरपर साटि देथिन बीचमे भूर रहतनि आओर दुनूपर साटि देथिन जैमे कि तरमे रहतनि आरतक पात आओर उपरसँ रहतइ पानक पात ध्यान राखब जे आरतक पात भूर बाटे चमड़ा देखनाइ जरूरी छै दुनूमे जे भूर रहतै कयल तऽ ओ भूर सँ भूर मिलाकऽ रखबै जे चमड़ा देखाय पड़ै ताकि टेमी दागल जाइ तऽ डायरेक्ट चमड़ा पर जाइ तकरा बाद विध करी सरबामे जे राखल घीमे भिजायल टेमी रहत ओहि टेमीके लऽ कऽ कनि जरेथिन लऽ प्रज्वलित करथिन आओर पाँचो ठाम दुनू पयर पर बामा हाथ पर के लुलुआ पर आओर दुनू ठेहुन पर सटा देथिन। एहि परिक्रममे कनियाँके अँइख बन्द रहतै। बर आँटक पात आओर पानक पातसँ कनियाँके अँइखके बन्द रखने रहथिन। कनियाँ ई विधि अपना अँइखसँ नहि देख सकै छथि। अन्तमे जल हाथमे लऽ कऽ पूजित देवता आओर नाग लोकनिके विसर्जन कराएल जेतै आ कनियाँ आ बर पूजा स्थानसँ उठि कऽ गोसाउनके प्रणाम करता, सिरहलमे सलामी देता। कनियाँ अइहब आओर कुमारि सभके भोजन करेथिन। आओर आइ कनियाँ दुनू साँझ दिनोमे आओर राइतोमे अनोन खेथिन आइ नून नहि खेथिन दोसर दिनसँ खेथिन एकर बाद लेकिन आइ दुनू साँझ अनोन खेथिन अगर पहिनेसँ नहियो खाइ छथि तऽ एक दिन अनोन खा लेथिन पहिने तऽ मधुश्रावणीमे पन्द्रहो दिन सब अनोन खाइ छलखिन लेकिन आब पन्द्रह दिन नहि खाइ छथिन तऽ दुनू साँझ अइ दिन अनोन खेथिन

तऽ ई छल मधुश्रावणीके टेमीके सम्पूर्ण विधि हम आशा करै छी अहाँ सबके वीडियो जरूर पसन्द आयल हैत तऽ एहने आओर वीडियोके लेल जुड़ल रहू हमरा साथ मिलै छी अगिला वीडियोमे तामे तक जय मिथिला जय मैथिली